Гостахи Тагурова, мне кажется, что это обязывает. Ирода хорзӕхӕй. Бузныг, Фатимӕ. Абон ӕз ӕппӕт ирон адӕммӕ дӕр дзурын ӕмӕ сын арфӕ кӕнын йӕ цы бӕрӕгбоны фӕдыл. Уый у Ирыстонӕн сӕгӕйдӕр тынг стыр бӕрӕгбон, Хетӕгкаты Къостайы райгуырӕн бон. Мӕнмӕ гӕсгӕ, канд Ирыстоны йӕ нӕ бӕрӕг кӕндзысты, фӕлӕ ӕвӕццӕгӕн кӕмдӕриддӕр ирон адӕймаг ис, Хёдонӕй иууылдӕр бӕрӕг кӕнынц абоны бон. Гер, цы зӕгъон, ӕз мах скъола хӕссы Хетӕгкаты Къостайы кадджын ном, ӕмӕ уый махыл ӕвӕры уӕлдай хӕстӕ мах скъолайыл. Уымӕн ӕмӕ уый ӕнцон нӕу, ахӕм уаргъ хӕссын ӕнцон нӕу. Фӕлӕ йӕ мах тынг зӕрдиагӕй хӕссӕм, архайӕм, цӕмӕй нӕ сывӕллӕттӕ ӕппӕты разӕй уарзой сӕ мадӕлон ӕвзаг, не стыр дӕр куыст у ууыл, сӕ мадӕлон ӕвзаг. цӕмӕй сӕм уа ӕгъдау, ӕфсарм, уыдон цӕмӕй йын барой ууыл архайы не скъола. Ӕмӕ нын ӕнтысгӕ дӕр кӕны. Ӕвӕццӕгӕн мах архайӕм ууыл, цӕмӕй фылдӕр адӕм, фылдӕр адӕм, уӕлдайдӕр та мӕнӕ ныййарджытимӕ фӕдзурӕм, цӕмӕй сӕ сывӕллӕттимӕ дзурой иронау ӕмӕ уарзын кӕной сӕ мадӕлон ӕвзаг сӕ сывӕллӕттӕн. Уый у стыр хорз хъуыддаг. Ӕмӕ йыл архайӕм. Ер абон Къостайы гуырӕнбон у ӕмӕ мах ортӕ пантеоны сӕ ацӕудзыстӕм нӕ сывӕллӕттимӕ ӕмӕ уым бакӕсдзысты мдзӕвгӕтӕ, ахуыргӕнджытӕ ӕмӕ дидинджытӕ сывӕрдзысты йӕ Къостайӕн йӕ сыртыл. Уый дӕр у стыр хъомыладон куыст, уымӕн ӕмӕ сывӕллӕттӕ хъуамӕ зоной чи уыди Къоста, чи уыди Къоста ирон адӕмӕн. Къоста уыдис ирон адӕмӕн, мӕнӕ ӕнӕхъӕн дунейыл чи базонын кодта, чи сты ирон адӕм, зӕгъгӕ, кёс адӕймаг. Йемӕ хомӕ гӕсгӕ махӕн алы райгуырӕн бон дӕр вӕййы тынг стыр бӕрӕгбон. Вӕййы нӕм тынг бирӕ уазджытӕ, абон дӕр нӕм ӕрбацӕудзысты, уый дӕр у хорз. ныййарджытӕ дӕр ӕрбацӕудзысты, стӕй ма уӕд уыдзӕн нӕм ӕнӕхъӕн къуыри нӕм уыдзӕни алыхуызон мадзӕлттӕ. Къостайы фӕдыл абон диктанттӕ фысдзысты нӕ сывӕллӕттӕ абон дӕр, райсом дӕр. Уӕдӕ мӕнӕ хӕстӕг скодтой цӕуыты фсымӕр тау радтам нӕ къухтӕ, кӕм дӕр архайынц нӕ сывӕллӕттӕ тынг зӕрдиагӕй. Емӕ мӕнмӕ афтӕ кӕсы, ацы бӕрӕгбон никуы ферох уыдзӕни адӕмӕй ацы диссаджы бон. Йемӕ мӕм фӕнды мӕ уарзон рӕнхъытӕ балӕвар кӕнын абоны бонӕн. Кӕд гӕнӕн ис, уӕд фӕцинӕн. Хорзӕхӕй. Ӕз бирӕ ӕвзӕгтӕ куы зонин, куы базонин се ппӕты ныфс. Ӕз дзыллӕты Ирмӕ ӕрхонин, ӕгъдауӕн сын аргывдин фыс. Фыццаг сӕм иронау ссурин, сӕ хистӕрмӕ радтин сыкъа. Ӕз кӕмттӕн сӕ нӕмттӕ фӕдзурин, кӕм райгуырд, Ӕнустӕм, Къоста. Диссаджы рӕнхъытӕ бузныг дӕн, Ира. Махмӕ тынг бирӕ ӕрмӕг ис, ӕртындӕсӕм скъолайы архайдӕн, архайдӕн ӕвдисӕн чи у, ахӕм. Ӕмӕ нӕ фӕнды, куы йӕм бакӕсиккам, уый. Дӕ хорзӕхӕй, Ӕхсар, феххуыс нын кӕн.

Искӕй сӕрдау дзы назгӕ нырризӕд, искӕмӕ бахъарыд адӕмы хъыг, дзыллӕйӕ мӕстӕй уӕ исчи фӕрисӕд, иумӕ уӕ раздӕт иу цӕстысыг. Фидар рӕхыстӕй нын не уӕнгтӕ сбастой, рухс кувӕндӕттӕй хынджылӕг кӕнынц. Мард нын нӕ уадзынц, нӕ хӕхтӕ нын байстой, стырӕй чысылӕй нӕ уистӕй нымынц.

нӕ абоны фембӕлд у къостайы номыл къостайы номарӕн фембӕлд нын у абон кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы къоста йӕ сызгъӕрин дамгъӕтӕй фӕцагайдта йӕ ирон фӕндыры сызгъӕрин дамгъӕтӕй фӕцагайдта алы ироны зӕрдӕ дӕр йӕ адӕмон уарзон зӕрдӕ мӕнӕ данкӕйы зӕрдӕйы пырхӕнтӕ адӕмыл куыд ахӕлиу сты афтӕ ахӕлиу сты ӕгас ирон дзыллӕтыл ӕмӕ кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы абон дӕр къостайы ном мах кад ӕмӕ радимӕ мысӕм нӕ вебинар комкоммӕ баст у къостайы ӕмӕ фӕсивӕды хъомылады фарстатимӕ. Цы зӕгъӕн ис Къостайы тыххӕй? Цавӕр ныфс, цавӕр хъуыдытӕ йӕм уыдис, цавӕр ныфс ӕвӕрдта ирон фӕсивӕдӕн йӕ рӕстӕджы, стӕй йӕм цавӕр хъуыдытӕ уыдис фӕсивӕды хъомылады фарстаты хъуыддаджы. Кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, ацы фарстӕн дзуапп ссардзыстӕм йӕ ӕнӕмӕлгӕ рӕнхъыты. мах тынг хорз зонӕм къостайы архайд иудадзыгдӕр баст кӕй уыди ирон сывӕллоны ахуыры фӕндагыл сывӕллонимӕ ӕркӕсӕм ма суанг мин ӕстсӕдӕ ӕхсай дыккӕгӕм азы колыты аксо йӕ хӕдзары ирон чызджытӕн скъола куы байгом кодта йӕ уӕддӕр ыл куыд Тынг бацин кодта Къоста, фӕлӕ йӕ куы сыхгӕдтой, уӕд та карзӕй дзырдта ацы скъола сыхгӕныны ныхмӕ, ӕмӕ уый тыххӕй хаст ӕрцыди. Къоста Стъараполы гимназыл фӕндзай азы куы схӕсти, уӕд тынг бацин кодта ӕмӕ цингӕнгӕйӕ йӕ ныфсӕвӕрӕн ныхӕстӕ ныффыста йӕ ӕмдзӕвгӕйы. Уыцы ӕмдзӕвгӕйы рӕнхъытӕ тынг зӕрдӕмӕдзӕугӕ сты. Кӕсут-ма. Вас я прошу лишь как друг неизменный.

плодородную простите почву найдут куыд уынут афтӕмӕй ацы рӕнхъыты дӕр къоста сиды фӕсивӕдмӕ къоста иудадзыгдӕр хъуыды кодта ирон сабиты хъысмӕтыл ӕмӕ ёсы хъуыддаг мах иудадзыгдӕр зӕрдыл дарӕм уымӕн ӕмӕ къоста хаст ӕрцыдис къостайы уацмыстӕ хаст ӕрцыдысты иууылдӕр ирон литературӕйы программӕмӕ иууылдӕр бынтон раст нӕу, фӕлӕ дзы тынг бирӕтӕ хаст ӕрцыдис ирон литературӕйы ахуырадон программӕмӕ, ӕмӕ уыцы программон уацмысты бындурыл дӕр сывӕллӕттӕ ахуыр кӕнынц зонд ӕмӕ ахуырмӕ тырнындзинадыл. Сӕ иут ӕфсымӕртау радтам нӕ къухтӕ абон кӕрӕдзимӕ, Иры лӕппутӕ, скӕнӕм нӕ тырыса дзыллӕйы номӕй, рухсмӕ ӕнӕзивӕг цомут ӕнгомӕй рӕстдзинад уарзынӕй скӕнӕм нӕ фӕндаг гьемӕ ӕрдзӕмагуса фесӕф нӕуӕндаг мӕмӕ гӕсгӕ ацы рӕнхъытӕ дӕр комкоммӕ сидынц ирон фӕсивӕдмӕ сидынц цардуарзаг куыд уа фӕллойуарзаг куыд уа хӕлардзинад се хсӕн куыд уа хёсы хъуыддӕгтӕм уыдон абон дӕр ма ирон фӕсивӕдӕн сты фӕзминаг кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы къоста куыд загътон афтӕмӕй фидарӕй архайдта ирон хъӕуты хохаг хъӕуты уӕлдайдӕр скъолатӕ байгом кӕныныл тынг ӕй фӕндыди цӕмӕй хъӕуты цы дины скъолатӕ ис уыдон ивд цӕуой ӕмӕ дзы канд дины хъуыддӕгтыл ныхас ма цӕуа фӕлӕ ахуыры хъуыддӕгтыл фылдӕр ӕмӕ дзы сывӕллӕттӕ ахуыр кӕной кӕсын ӕмӕ фыссын, дины ӕгъдӕутты уыйбӕрц нӕ, фӕлӕ цӕмӕн уыди ахӕм зӕрдӕргъӕвд ахуыры хъуыддагыл, уымӕн ӕмӕ, ӕвӕццӕгӕн, ӕмӕ хорз ӕмбӕрста, ахуыр кӕй у адӕмы фидӕн, фӕсивӕды рухс фӕндаг кӕй ӕвӕры йӕ уый. Нары скъолайы ахуыр кӕнгӕйӕ, Къоста йӕхиуыл бавзӕрста йӕ рӕстӕджы ахуырты хъӕндзинӕдтӕ ӕмӕ уымӕ гӕсгӕ бафиппайд уымӕ гӕсгӕ иудадзыг дӕр тырныдта ахуыры хъуыддаг ирон сывӕллӕтты хсӕн рапарахат кӕнынмӕ. Ӕвӕццӕгӕн ӕмӕ Къостайӕн йӕ канд йе сфӕлдыстад нӕ, фӕлӕ суанг йӕ царды хабӕрттӕ дӕр, йӕ хъысмӕт дӕр иууылдӕр фӕзминаг у абоны фӕсивӕдӕн. Къоста йӕхӕдӕг схъомыл ис, патриархалон бинонты хсӕн ӕгъдау ӕфсарм кӕм уыди, ахӕм фыды къухы, ахӕм фыдимӕ. Ӕмӕ уый тыххӕй Цӕлыккаты Юлиамӕ фӕстӕдӕр ныффыста, Мӕ гыццылӕй фӕстӕмӕ мӕ фыдӕй никуы фехъуыстон гуымиры ныхас, никуы мӕм систа йӕ къух. Ӕмӕ ацы рӕнхъытӕ дӕр, ома йӕ фыстӕджыты нӕм чи ӕрхӕццӕ ис нӕ уыдон дӕр махӕн сты кӕй зӕгъын хъӕуы зонинаг ӕмӕ сӕ иудадзыгдӕр хъуамӕ зӕрдыл дарӕм рӕзгӕ фӕлтӕры хсӕн сӕ парахат кӕнӕм къоста тынг хорз зыдта ирыстоны ахуырады уавӕртӕ зӕрдиагӕй архайдта ахуыргӕнӕджы ӕмӕ скъоладзауты царды уавӕртӕ фӕхуыздӕр кӕнынӕн. Ӕмӕ йӕ рухстауӕн куысты тыххӕй стыр аргъ уыди ирон интеллигенцийы хсӕн, канд уӕды интеллигенцийы хсӕн нӕ, фӕлӕ, ӕвӕццӕгӕн, абоны интеллигенцийы хсӕн дӕр, стӕй ма ахуыры ахуырдзау фӕсивӕды хсӕн дӕр. Ирон литературӕйы ахуыргӕнджытӕ йӕ хорз зонынц, кӕддӕриддӕр нын кӕй дзырдтой Коцойты Арсены мысинаг, зӕгъгӕ, Арсен Рыдоны семинары ахуыр кӕнгӕйӕ йе мбӕлттимӕ кӕй бабӕрӕг кодта Дзӕуджыхъӕуы Къостайы. Къоста уыцы рӕстӕг уыди низы фхӕрд, фӕлӕ ахуырдзау фӕсивӕд Арсен семӕ афтӕмӕй фистӕгӕй рараст Рыдонӕй ӕмӕ бабӕрӕг кодтой поэты. Национ ахуырад ӕмӕ хъомылады фарстатӕ ирдӕй куыд загътон, афтӕмӕй ӕвдыст цӕуынц йе сфӕлдыстады дӕр. Сиды, цӕмӕй ирон сывӕллон уарза ахуыр кӕнын, уа ахуыргӕнӕгмӕ лӕмбынӕг хъуса, коммӕгӕс ахуыры рӕстӕг. Цӕттӕ дӕ хызын дӕр. тагъд де скъоламӕ уай ӕнӕзивӕг куы уай хуыздӕр бынат дӕ хай зондамонӕгмӕ хъус цы зӕгъа уый-иу кӕн зӕрдӕхъӕлдзӕгӕй кус ӕмӕ бӕззай лӕгӕн афтӕ фӕдзӕхсы поэт ирон сабийӕн къоста ныййарӕгау сидти кӕстӕртӕм рухсмӕ ӕнӕзивӕг цомут ӕнгомӕй рухсмӕ ӕвӕццӕгӕн ам дӕр сиды ахуырмӕ ӕрмӕст ацы ныхӕстӕ дӕр ацы иунӕг рӕнхъ дӕр ис ацы иунӕг рӕнхъы дӕр ис арф хъуыды рухсмӕ хонӕг фӕндагӕй амондджындӕр нӕй рухс у зонд ахуырад фӕхӕццӕ Олахиз тъӕнхонаг тых, ӕмӕ уыцы фӕндаг чи равзӕрста, уый йӕ нысанмӕ кӕй фӕхӕццӕ уыдзӕн, ууыл Къоста ӕппындӕр нӕ кодта дызӕрдыг. Къоста ирон сабиты ахуырмӕ кӕй фӕдзӕхсы сын, ахуырмӕ сӕ кӕй сиды сӕм ахуырмӕ, ууыл дзурӕг у мӕнӕ ацы ныв дӕр. Нывы мах уынӕм Къостайы ирон сабитимӕ. Ацы ныв у Санахъоты Барисы конд нывгӕнӕг Санахъоты Барисы арӕзт ныв, ӕмӕ ам дӕр Санахъоты Барис равдыста Къостайӕн йӕ йе стырдӕр бӕллиц, ӕвӕццӕгӕн, ӕмӕ уый та уыди ӕцӕгӕйдӕр ирон сывӕллӕтты хсӕн, ирон фӕсивӕды хсӕн ахуыр рапарахат кӕнын. мӕнӕн ацы ныв уӕлдай зынаргъ у уымӕн ӕмӕ ацы нывмӕ гӕсгӕ мах бакодтам методикон куыст дӕр ис нӕм сӕрмагонд ахуырмӕ ныхасы нывы бындурыл арӕзт стӕй ам тынг ирдӕй бӕрӕг дары къостайы зӕрдӕйы ахаст къостайы бӕллиц ӕмӕ мын уымӕ гӕсгӕ у ӕцӕгӕйдӕр зынаргъ Мин асчъада науӕд фарастӕм азы Къоста Стъараполы ахуырдзаутӕм цы фыстӕг арвыста бакастӕнӕй чысыл раздӕр нӕ, уым дӕр сидти, цӕмӕй сывӕллӕттӕ гимназийы чи ахуыр кӕна, уыдон ӕппӕты разӕй дӕр сӕ зӕрдыл дарой, ахуырдзаутӕ кӕй сты ӕмӕ бӕллой иудадзыгдӕр ахуырмӕ. Поэт хуымӕтӕджы нӕ каст афтӕ лӕмбынӕг скъолайы фарстатӕм, дзӕгъӕлы нӕ архайдта йӕ рапарахат кӕныныл, ирон сабийӕн ахуырмӕ фӕндаг айгӕрдыныл, уый ӕмбӕрста, кӕцыфӕнды культурӕйӕн дӕр йӕ бындурӕвӕрӕг адӕймаг кӕй у. Скъолайы сӕйраг хӕсыл нымадта сфӕлдыстадон хъару ӕмӕ ныфс кӕмӕ ис, йӕ уидӕгтӕн аргъ кӕнын чи зоны, йӕ алыварс дунемӕ раст цӕстӕй кӕсын чи арӕхсы, ахӕм адӕймаг хъомыл кӕнын. Къостайы рӕстӕгӕй абонмӕ бынтон лӕгъз нӕ уыди Ирыстоны ахуырады фӕндаг. Царды ивддзинӕдтӕ кӕм хорзырдӕм зындысты Еразмӕсыдыл, кӕм та къуылымпытӕ ӕвӕрдтой. Сӕйрагдӕр рӕдыдыл, ӕвӕццӕгӕн, уӕ банымайӕн ис уый, ӕмӕ ирон ӕвзаг ӕмӕ ирон адӕмы ӕгъдӕуттӕм ахуырты рӕстӕг фаг ӕргом здӕхт кӕй нӕ цыдис. Ацы аххосӕй нӕ абоны фӕсивӕдӕй бирӕтӕ, зӕгъӕн ис, систы уӕрӕседзауты. Нӕ зонынц сӕмӕдолон ӕвзагыл дзурын, хорз зонгӕ не сты сӕ адӕмон ӕгъдӕуттимӕ. Ӕмӕ ма уый канд уый нӕ, фӕлӕ сӕ цы ныййарджытӕ схаста, цы бинонты хсӕн хъомыл кӕнынц, уыдон дӕр, хъыгагӕн, бирӕтӕй уыдонӕй дӕр ферох кодтой ирон дзырд ирон ӕгъдау. Къоста нын йӕ цыбыр, фӕлӕ удуӕлдай цардӕй дӕр равдыста, Фыдыбӕстӕйӕн куыд лӕггад кӕнын хъӕуы, уый. Ӕмӕ йӕ бӕллиц дӕр уыди ахӕм, Гьей, джиди, зӕгъгӕ, ацы ӕмдзӕвгӕ, бирӕ фӕлмӕн тынтӕ зӕрдӕ нывӕнды, бар ма йын ратт, бирӕ цыдӕртӕ мӕгуыры фӕфӕнды, иуӕй-иу хатт. «Гьей, джиди!» афтӕ фӕзӕгъы йӕхицӕн, искуы ис ӕз дӕр адӕмы фарнӕй куы скӕнин мӕхицӕн кад ӕмӕ сӕр. Тарф, тарфдӕр мӕ зӕрдӕ йӕхимӕ куы хӕссид, искӕй зынад, дунейы хӕрзтӕй хуыздӕр мӕм куы кӕсид уарзондзинад. Кӕсут-ма, ацы рӕнхъытӕ дӕр ирон фӕсивӕдӕн сты кӕй зӕгъын хъӕуы, дӕнцӕгӕн хӕссинаг. Ӕмӕ Кант мын ацы чысыл ӕмдзӕвгӕйыл дӕр ахуыргӕнӕн ис ӕмӕ хъомылгӕнӕн ис ирон фӕсивӕды. Цӕмӕ бӕллы поэт? Цавӕр у йӕ бӕллиц? Адӕмы хсӕн аккаг лӕг уӕвын, адӕмы хсӕн радзурын зонын, адӕм дӕ куыд нымайой, дӕ фӕндыл куыд цӕуой ӕмӕ нымад лӕг куыд уай ӕмӕ адӕмӕн исты хорздзинад куыд хӕссай уый уыцы хъуыды ӕвӕрд ис йӕ уацмысты ӕмӕ уый парахат кӕнӕм ахуыргӕнджытӕ парахат кӕнӕм ирон фӕсивӕды хсӕн дӕр тӕхуды йӕ фыды зӕххыл йӕ уарзон ӕмгарты рӕгъыл кӕмӕн хъуысы дардмӕ йӕ зарӕг тӕхуды йӕ гутонимӕ хӕрзифтонг бӕхуӕрдонимӕ йӕ бинонтӕн чи у йӕ дарӕг тӕхуды йӕ дзыллӕйы раз чи ракӕны барджын ныхас кӕй фӕрсынц кӕй равзарынц зондӕй кӕсут-ма цавӕр идеалтыл хӕст у ам поэт уыдон ирдӕй зынынц хӕцы ӕмдзӕвгӕйы уый аргъ кӕны фӕллойуарзаг адӕймагӕн йӕ бинонты хӕссын чи фӕразы ӕмӕ бинонтӕ скӕнгӕйӕ уыдонӕн кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы фӕллой кӕнын ома дзуапп дӕттын чи фӕразы ахӕм ирон лӕгыл нымайы уый хорз лӕджы дзыллӕйы раз раныхас кӕнын чи зоны дзыллӕйы зондӕй чи фӕрсы зондӕй кӕй фӕрсынц, ахӕм адӕймагӕн у бӕрзонд ӕвӕрд ӕмӕ кӕй зӕгъын хъӕуы ацы идеалтыл, ацы бӕллицтыл, ацы фӕдзӕхстытыл хъомыл кӕнын хъӕуы ныртӕккӕ рӕзгӕ фӕлтӕры дӕр. Мах ирон литературӕйы урокты арӕх фӕдзурӕм Къостайы царды хабӕрттыл, уӕлдайдӕр йӕ сабибонтыл. Цавӕр уыди Къоста сабийӕ та? Ӕвӕццӕгӕн ма ацы рӕнхъытӕ, ацы хъуыдытӕ мӕнӕ скъолайы лӕппу, фыдуаг кӕмӕн цы, нӕ Ирӕсы ӕмдзӕвгӕты рӕнхъытӕ сты ӕвдисӕн йӕ уымӕн дӕр. Йӕ зӕрдӕйы риссӕгтӕ, йӕ зӕрдӕйы фӕндиӕгтӕ. Гыццылӕй йын цы нӕ бантыстис ӕмӕ цӕмӕ ты бӕллыди, ӕмӕ цы фӕдзӕхсы ирон сабийӕн, уыдон бавӕрдта ацы чысыл ӕмдзӕвгӕты. Кӕй фырттӕ? Толайы. Кӕм уыдтӕ? Скъолайы. Алы бон дӕр дзы вӕййын. Фӕкӕсын Абетӕ, фӕфыссын Беветӕ, ахуыр кӕнынмӕ бӕллын. Ацы чысыл ӕмдзӕвгӕйы мах ахуыргӕнджытӕн фӕзӕгъӕм, ацы уацмыс ахуыр кӕнгӕйӕ, сывӕллӕттӕн бацамонӕн кӕй ис, ахӕм ӕмбарынад, диалог ис нӕм чысыл презентаци ӕхсӕрды хорзӕхӕй диалог амонгӕйӕ цӕмӕй спайда куыд спайда гӕнӕн ис ацы ӕмдзӕвгӕйӕ уый ууыл дзурӕг ӕмӕ йӕм хорзӕхӕй байхъусут ома скъолайы лӕппуны дарддӕр дӕ хорзӕхӕй ам сывӕллоны цӕстытыл хъуамӕ ауайа уӕды рӕстӕг къостасы рӕстӕг цардис уый Ӕрбакӕсут ма нывмӕ ам ирон хъӕу, хохаг хъӕу. Ноджыдӕр ма иннӕ ныв дӕ хорзӕхӕй ӕхсар. Ам дӕр та хохаг ныв, хохаг хъӕуы нывтӕ. Ноджыдӕр ма иннӕ ныв дӕр ӕвдисынц хохаг адӕмы, мӕгуыр адӕмы ӕддаг бакаст. Цымӕ уыцы сывӕллон куы фӕцӕйцыди уынгты, уӕд ӕй чи ӕрлӕууын кодта, чи фарста, кӕй фырт дӕ? Нӕ фарстой раздӕр нӕ фыдӕлтӕ дӕ ном схуыйны, зӕгъгӕ. кӕй фырттӕ уымӕй фарстой. Фӕнды сӕ базонын ай кӕй хӕдзарӕй рацыд ацы чысыл саби, чи у йӕ ныййарӕг, ӕмӕ уӕд ӕвӕццӕгӕн ахъуыды кодта, цӕуылӕй сахуыр кодта ацы ныййарӕг уый дӕр. Дӕ хорзӕхӕй, Ӕхсар, дарддӕр. Кӕд ӕй мыййаг мын ацы зӕронд лӕг ӕрлӕууын кодта ӕмӕ йӕ фӕрсы, Кӕй фырттӕ, кӕй дарддӕр Хуссар, кӕдӕй, мыййаг, мӕнӕ ацы адӕм баурӕдтой ӕмӕ йӕ уыдоны фӕнды базонын, кӕй лӕппу у, уый. Бакӕсут-ма, цӕмӕн хъӕуы сывӕллӕттӕн ахӕм нывтӕ ӕвдисын, уыл дӕр ма иу чысыл аныхас кӕнӕм. Уӕды рӕстӕджы ирон лӕджы бакаст, йе ддаг бакаст сывӕллонмӕ хъӕуы ӕцӕгӕнмӕ хӕццӕ кӕнын. Ноджыдӕр ма дӕ хорзӕх ехсар. Ӕмӕ ацы нывты ӕхсӕн ноджыдӕр ма равзарӕн ис иу ныв, уӕдӕ чи уыдаид, кӕд мын ацы гыццыл лӕппу Динӕ уынгты чи рцӕйуади, уый. Ӕмӕ Ӕхсар, дӕ хорзӕхӕй фӕстаг ныв ма нын равдис. Германы йӕм фӕстагмӕ ноджы ма иу ноджы уыдон сывӕллӕтты хъысмӕты ӕвдисӕг нывтӕ, куыд уынӕм, афтӕ. ӕмӕ ноджы ма мӕнӕ ацы нывмӕ рахизгӕйӕ мӕнӕ ацы ныв сывӕллӕтты хсӕн саразӕн ис диалог ома равзӕрстам зӕронд лӕджы лӕппуйы чи фарстайы уый нӕ скъолайы лӕппуйы кӕй il фырттӕ толайы кӕм уыдтӕ скъолайы зӕгъгӕ чи дзырдта сывӕллонмӕ йӕ уый ӕмӕ уыцы цардыуаджы ӕгъдӕуттӕ цардыуаджы уавӕртӕ банкъаргӕйӕ ӕвӕццӕгӕн сывӕллонӕн дӕр ӕнцондӕр уыдзӕни ахӕм диалоджы архайын кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы къостайыл бирӕ ис йӕ уацмыстыл йӕ хъысмӕтыл дзурӕн ӕмӕ мах уыцы ныхас хъуамӕ кӕнӕм ӕрвылбон дӕр фӕлӕ абон у къостайы мысӕн бон ӕгас ирыстоны дӕр арӕзт цӕуы алыхуызон мадзӕлттӕ номарӕн мадзӕлттӕ. Ӕмӕ уыдонӕй иу у мӕнӕ абоны вебинар дӕр, абоны фембӕлд дӕр. Иу хатт ма йӕ зӕгъын, Къостайӕн, хъыгагӕн, йӕ цард цыбыр уыди, фӕлӕ Иосы цыбыр царды рӕстӕг стъалыйау ферттывта ӕмӕ срухс кодта ӕгас Ирыстон дӕр. Уыцы стъалыйы ферттывд абон дӕр ма рухс кӕны Иры, Ирыстон, ӕгас Ирыстон дӕр. Уый уӕды рӕстӕджы ныфс куыд бахаста алы ироны зӕрдӕмӕ дӕр, афтӕ абон дӕр Иосы ныфсы тӕмӕнтӕ цӕрынц алы ирон адӕймаджы зӕрдӕйы дӕр. Къостамӕ фӕндаг алы ирон лӕгӕн дӕр у йӕхи йӕхи уарзон фӕндаг. Чидӕр ын мысы ӕмӕ зын рӕстӕг ӕрхъуыды кӕны йӕ баснятӕ, кӕннод йӕ додой ӕмӕ тӕхуды ӕмӕ катай уыцы рӕнхъытӕ. Чидӕр ын уарзы йӕ юмор кӕм и, сарказм хёсы рӕнхъытӕ ӕмӕ хъӕлдзӕг рӕстӕджы ӕрымысы уыцы ӕмдзӕвгӕтӕ. Чидӕр философон хъуыдытыл сагъӕс кӕнгӕйӕ, цыдӕр цӕуылдӕр маст кӕнгӕйӕ аздӕхы Къостайы рӕнхъытӕм ӕмӕ та дзы уым дӕр ссары йӕ зӕрдӕйы хъарм, йӕ зӕрдӕйы ныртӕккӕйы уавӕр, бынат кӕм ссардтой ӕмӕ сӕ йӕ бон адих кӕнын цӕуыл у йӕ рёсы хъуыдытӕ, ахӕм рӕнхъытӕ. Къостамӕ фӕндаг уӕдӕ алы ирон лӕгӕн дӕр у йӕхи фӕндаг. ӕмӕ нӕ тынг фӕнды, цӕмӕй ирон фӕсивӕд ма рох кӕной Къостайы. Зӕрдыл дарой йын йӕ удуӕлдай архайд, йӕ патриотон хъуыдытӕ ӕмӕ, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, кӕсой ирон фӕндыр арӕхдӕр, арӕхдӕр мысой Къостайы рӕнхъытӕ. Кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, ныртӕккӕ ахӕм рӕстӕг у, ӕмӕ Кӕд раздӕр ӕз ма ӕрйӕфтон ахӕм лӕгты Къостайы ирон фӕндыр, ӕнӕ кӕсгӕйӕ, зӕрдывӕрдӕй дзурынмӕ чи арӕхсыд, ахӕм лӕгтӕ уыди раздӕр. Фӕлӕ, хъыгагӕн, сыл ӕз нал ӕмбӕлын. Ӕмӕ мӕ фӕнды, цӕмӕй ирон фӕсивӕдӕн йе рӕхӕм хъуыддаг уа, бафӕзминаг ӕма бахъуаджы рӕстӕг сӕ бон уа Къостайӕ кӕцыфӕнды рӕнхъ дӕр мӕнӕ афоризмы хуызӕн ӕрымысын. Бузныг нӕ абоны фембӕлд. Мӕмӕ гӕсгӕ мидисджын рауади ӕмӕ ма нын кӕд рӕстӕг ис уӕд ма зӕгъдзынӕн иу чысыл мӕ мамӕ ногӕй раздӕхын фӕнды мӕнӕ ахӕм хъуыддагмӕ ныридӕгӕн ирыстоны арӕзт цӕуынц полилингвалон кълӕстӕ уыдон сты ирон ахуырадмӕ йе ргом чи здахы ахӕм мадзал ома зонут ӕй, педагогон институты бындурыл арӕзт кӕй ӕрцыд кафедрӕ ЮНЕСКО, ӕмӕ уым стыр куыст бакодтой нӕ ахуыргӕндтӕ ӕмӕ цы ӕрмӕджытӕ бацӕттӕ кодтой, уыдон абон парахатгонд цӕуынц Иры скъолатыл. Цӕуынц зӕрдӕмӕ ӕви нӕ, уый, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, ахуыргӕндтӕ зӕгъдзысты сӕ ныхас ацы ӕрмӕджыты фӕдыл, фӕлӕ дзы ис тынг хорз апп ацы хъуыдыйӕ. Ӕмӕ мӕмӕ гӕсгӕ уый дӕр та, Хириосы хъуыды полилингвалон скъолатӕ кӕй гом кӕнынц, уый дӕр та парахат кӕны Къостайы бӕллиц, ӕххӕст кӕны Къостайы фӕндон. Ирон сывӕллоны ахуыр кӕнын йӕ мадӕлон ӕвзагыл скъолайы. Йӕ ацы хъуыды мах кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, бирӕ рӕтты ссарӕнӕй уыди, уӕлдайдӕр Тыбылты Алыксандрмӕ. Размӕ нӕ рацӕудзыстӕм, нӕ фидӕн куыд бӕллиццаг нӕ уыдзӕн, нӕ ахуыртӕ нӕ мадӕлон ӕвзагыл куы нӕ рацаразӕм, уӕд. уый Тыбылты Алыксандры хъуыды, ӕмӕ, ӕвӕццӕгӕн, уый раст у, ирон сывӕллӕттӕ сӕ фыццаг къахдзӕфтӕ скъолайы ахуырты кӕй кӕнынц сӕ мадӕлон ӕвзагыл. Зӕрдӕ райы, алайнаг гимназмӕ бахизгӕйӕ дӕр сывӕллӕттӕ иууылдӕр дзурынц иронау. Зӕрдӕ райы сывӕллӕтты уындӕй дӕр, ирон уӕлӕдарӕсы кӕй сты, уымӕй. Ӕмӕ йе рцы хъуыддӕгтӕ дӕр сты алы скъолайӕн дӕр, алы ахуыргӕнӕгӕн дӕр бафӕзминаг. Ноджыдӕр ма фӕнды зӕгъын, нӕ институт дӕр кӕй аразы алыхуызон мадзӕлттӕ Къостайы ном ссарынӕн, стӕй Къостайы ном адӕммӕ дзыллӕтӕм хӕссынӕн. Уыдонӕй иу у проект «Ирон чиныг» аудиоприложение «Путешествие в мир сказки». Ацы проектӕн дӕр та йӕ аразӕг, йе рхъуыдыгӕнӕг ӕмӕ йӕ автор у Дигобараты Ӕхсар. Ӕмӕ нӕ институты бындурыл арӕзт ӕрцыдис ахуыргӕнджытимӕ алыхуызон фембӕлдтытӕ. Уӕлдай куыст бакодтам рӕвдауӕндӕтты хъомылгӕнджытимӕ ӕмӕ сын ацы проект, ацы ирон чиныг «Уолӕфтуанна» аудиоприложение в мир сказки, зӕгъгӕ, уый сын ӕвӕджиауы ӕххуыс фӕци сӕ куысты. Уырны, дӕ, уырны нӕ абон дӕр ма дзы кӕй пайда кӕнынц сӕ хъомыладон куысты. Фӕнды нӕ, цӕмӕй чи нӕма йӕ зоны ацы ӕрмӕг, чи нӕма дзы пайда кӕны, уыдон дзы куыд райдайой хӕстӕгдӕр йемӕ куыд базонгӕ уой ӕмӕ дзы сӕ ахуырты рӕстӕг пайда кӕнын куыд райдайой. фӕнды нӕ цӕмӕй ацы куыст фӕхӕццӕ уа алы ирон бинонтӕм дӕр ӕмӕ дзы ирон нанатӕ ирон ныййарджытӕ сӕхицӕн куыд ссарой алолайы зарджытӕ ӕмӕ сӕ хъӕбутӕм куыд зарой иронау хал халӕн ӕххуысыл фӕзӕгъынц ӕмӕ йӕ цы мадзал дӕр у чысыл ӕвӕрӕн ирон ӕвзаг ирон ӕвзаг бахъахъхъӕнын ӕмӕ йӕ дарддӕры рӕзтӕн ууыл ӕвӕццӕгӕн ма абон нӕ ныхас кӕронмӕ ӕрхӕццӕ и фӕнды мӕ иу хатт ма Уе ппӕтӕн дӕр, зӕгъын, бузныг кӕй мӕм байхъуыстат, уый тыххӕй, ӕмӕ мӕ уырны Къостайы фарн, Къостайы уды конд, йӕ рӕсугъд хъуыдытӕ алы ироны зӕрдӕйы дӕр кӕй цӕрдзысты, ӕмӕ алы хъомылгӕнӕг дӕр сӕ рӕзгӕ фӕлтӕрмӕ кӕй хӕсдзӕни. Бузныг уын.